Tabi peninga selamat malam gelang aku baru ini maneng jadi baka ke malam tu aku ke datai duduk beruai endang iya baka baka selama aku bisi ngemai Aku bisi ngemaika kitai jerita ntu. Sebedau aku ngepunka jerita kitai dulu aku meri besai terima kasih ngagai siku lelaki ke enggai ditemu nama. Nyadi iya semina minta dikangau kitai ayo apai aja au laban iya udah nganjungka kitai mayuh macham jerita-jerita ntu ba email. Tambah mega ayo apai tu iya bisi page mua bup tauka page Facebook ba. Pej FB iya iya mayuh bekunsika bansa jelu, ikan, utai tumbuh enggau mayuh agi meh ke enda alah dirintaika ini ba ditu. Bisi sekeda ke suah dipeda kitai besari-sari, bisi sekeda ke enda kala dipeda kitai. Tau kita nguji ngelawa pej FB aya tu au. Tayip kita aja Iban, IBAN, Iban. Aku mega Bisi ninggalka kita link FB aya tu ba deskripsi baruh dia au. Tau uji tekan kita dia. Enda tinggal mega ngagai kita ke udah support uh, support subscribe, komen serta enda leju ningaka aku becerita. Terima kasih besai bala menyadi. Nyadi diatu kitai ngepunka cerita kitai tang sebedau nya hashtag duduk entap. Nyadi jerita tu munyi ku aku dulu tadi, jerita tu datai ari siku peninga kitai ke enggai ditemu nama nyadi iya minta kitai ngangau ke iya aya apai aja. Jerita tu amai kala nyadi ba meh enggau kaban iya ke benama Shasha. Meh tu alu ngirum jerita iya ngagai aya apai ba ba email ngena jaku orang putih laban meh tu ke bebansa China deh. Apai alu ngalihka kitai ngena jaku Iban lalu dikirum ke apai ngena email. Ngagai ini maning. Baka nya iya tadi au. Jerita tu nyadi ba mih enggau Shasha urung iya taun dua ribu lapan suba. Mih iya seduai iya ke gawa nyadi cashier sementara ba salah siti supermarket mua lama ke bisi ba tengah-tengah bandaraya Kuching. Nyadi mih tu mekat aya apai ngasuh ngelalaika nama iya enggau mall. Nama mall nya? Ba dalam cherita kitai laban mall nya endang iya agi meruan dipejalaika nyentuk uh, nyentuk ke sehari tu. Kena ke hari empat bulan sepuluh tahun dua ribu lapan nyadi nya meh lemah hari bulan tauka kalender ba jaku Melayu dilekat ba dinding bilik ganti tauka bilik persalinan ku Melayu, locker room ku orang putih. Au. Ke endur seduai ke gawa. Mei enggau Shasha tu baru gawa nyadi sehari nya meh hari keterubah seduai ke gawa. Mei tu diasuh orang nyaga kaunter ba lumur empat nyadi Shasha tu ba kaunter lumur tiga. Seduai ke gawa nya ba bahagian makanan basah tauka lauk basah ba supermarket nya. Anggar bisi siku indu ke benama Ka Ida nyadi Ka Ida tu. Tadi penyelia ba supermarket ke endur May enggau Shasha gawa deh. Pagi nya ka ida tu tadi meri seduai meri seduai tali mat pagi. Kira ia pukul lapan tiga puluh pagi. Udah ka ida tembu meri tali mat ngagai seduai ia, seduai ia pun lalu neruska pengawa diri empu laban. supermarket nya buka pukul semilan pagi. Enda beselang lama udah nya, peda tepenuh supermarket laban uhh laban orang ke bebelika daging, manuk enggau barang basah ke bukai. Mei enggau Shasha ke ba kaunter bebayar sama bela sibuk enggau pengawa diri empu laban seduai ke mayuh orang ke ka bebayar. Kekadang, tuchum ga seduai ngagai pangan diri laban kaunter seduai ke betunga mua enggau pangan diri deh. Nyadi ba belakang seduai iya sama-sama bisi cheremin separau bulat tauka disebut orang Wing Angle Monitoring Mirror ba jaku orang putih tauka cheremin pemantauan sudut lebar enti ba jaku Melayu. Cheremin nya diengkah ba. Dingkah ke ba belakang seduai iya awak ke ka ida tu tadi nyamai beratika orang ke bebelika barang. Engka bisi orang ke deka panjai jari ngambi barang ba supermarket nya. Ke nya iya tadi, laban cheremin nya ke tampak sereta uhh Luas empa iya nyamai lebuh maya ka ida tu meda orang ari cheremin nya deh. Meda orang ari jauh ngena cheremin nya. Lebuh ke ngetu makai tengah hari nya, Mei enggau Sasha beganti enggau Keisha bukai laban sida ke besilih lebuh maya ngetu makai. Maya seduai ke benung makai tengah hari nya, dia deka Ida tu alu mansang ngagai seduai iya. Nyadi Shasha ngumika benung makai ba mija ke bisi disediaka ba bilik ganti tauka locker room nya dia ka Ida ke. Lalu nunga seduai iya. Ka ida ke nunga Mei enggau Shasha ke benung makai nya tadi lalu bejaku mekat seduai iya. Pukul sepuluh malam baru supermarket kitai tu tutup. Nyadi malam tu, malam hari lima tauka malam jumaat, enti iya bisi ngayan ke diri ba seduai lagi, seduai ngaga diri empu enda nemu. Enda ibuh ke iya. Laban iya sigi udu beduan ke orang baru, enti orang ke baru gawa, selalu iya beduan orang ditu. Pia ku ka ida. Udah ka ida ke tembu bejaku munyi nya, iya alu angkat ninga ke mih enggau Sasha ke benung makai nya dia deh. Seduai ke benung makai nya tadi pun sama perening pangan diri. Laban seduai enda nemu nama utai ke dipadah ke ka ida ngagai seduai iya. Seduai belaba engka. Nya orang ke bebelika barang ke tatau deka beduan seduai, baka nya ku Runil seduai iya tadi. Pejam jelak peda enda berasai jam iya nyau udah nunjukka pukul semilan malam. Sida ke lelaki pun lalu betamakka barang ba luar nyadi sida ke indu bisi nya nyapu, ngemuk lantai enggau mayuh agi empengawa ke bukai laban. Sejam sebedau sida iya pulai, sida iya ka ngadu ke utai dia betusun ke utai ba supermarket ke endur sida gawa nya deh. Angkat, Mei enggau Shasha tu tadi diasuh orang muai sampah ngagai tong sampah ke besai ba belakang mall nya din. Seduai iya pun nadai ke mayuh jaku, Mei enggau Shasha pun lalu ngangkat ke berapa iti kutak kusung ke deka uhh ke diasuh orang nebuai seduai iya. Tak baru pansut Mei. Mei enggau Sasha ari pintu belakang supermarket nya. Dia seduai meda lurung ke endur seduai deka muai sampah atas petang. Butik ke enda petang tegayam tambah mega hari maya nya sigi iya endang udah malam. Semina bisi senaik ari lampu jalai siti ke umbah sia penyauh muak ke kanan lurung. Nyadi tung sampah besai ke alai seduai iya muai sampah nya muak ke kiba. Enda mukai-mukai sasau bejaku. Bau marengut dek. Nama wangi kena deh nya meh? Meh lu nyaut. Eh! Dini aku tu bekena ke wangi kada enda wangi deh empu kini. Sasau lu bejaku. Enda ah, lain man bau rengut Tau. Bau wangi aku lain ari bau tu a. Bau wangi tu nanchum ba ati. Nyelai amai meh, pia ko Sasha lalu megai jari meh. Ba nama pengawa deh tau, pia ko meh ga nanya Sasha tu tadi. Aku enda nyamai ati meh. Malam hari lima malam tu tauka malam jumaat. Ko orang au, pia ko Sasha nyaut meh. sereta matoi ke ginau-ginau meratika utai sebelah lurung nya. Ba ujung lurung nya, benung seduai ke bejalai ba petang dia. Dia deh seduai bisi meda senaya orang bediri melakang seduai enda jauh ari tu sampah besai nya tadi. Maya seduai iya nyau udah semak, dia seduai iya meda senaya orang nya ke dipeda seduai iya nya siku indu ngena ba Gaun burak ke udah lama sereta kamah chegi-chegi dia. Mei enggau Sasha alu ngetu seduai iya. Mei enggau Sasha pen alu ngetu seduai sama perening pengah diri. Orang gila kini, pia ku Mei seraya mata iya ke merening kaban iya Sasha. Tang mua Sasha puchat kelat alu tubuh Sasha begetar. Mei tu tadi ke meda ulah kaban iya bansa nya, tekenyit ah. Sasha, Nama ulah deka nya? Pia ku meh nanya Sasha. Ukai mensia nya meh uji deka meda kaki nya. Narai kaki nya meh, pia ku Sasha nyaut nyaut jaku meh enggau ati takut. Ninga Sasha munyi nya, meh tu tadi pen lalu merning baru ga nuju kaki indu ke bediri nya tadi. Dia meh tu meda indu nya endang nadai kaki. Indu nya dipeda meh baka ke digantung orang wai. Kira iya sekaki meh. Indu nya begantung ari tanah. Semina setengah tubuh aja dipeda Ian. Kutak ke deh pegai meh nya alu tebelengka. Ari jari meh. Buah meh alu begetar baik ke kelalu takut. Me tu tadi nya nadai runing bukai, iya pun lalu ngirit jari Sasha ke agi degi-degi enda engkebut baka batu. Me ke narit Sasha nya tadi enggau taka pengabis tulang wai. Laban tubuh Sasha ke bisi mimit ari iya deh. Maya seduai ke datai ba bilik ganti, seduai nya seseput bai ke belanda. Benung seduai ke benyamai ati diri empu enda memukai ka ida datai lalu mansang nuju seduai iya. Lebuh ka ida ke datai ba seduai iya, ka ida tu chum seraya ke bejaku, Nadai ngawa nya enda iya ngachau deh. Iya semina deka madahka seduai di iya bisi ditu. Seraya ka ida ke murus belakang meh enggau Sasha. Sepengudah meh enggau Sasha bisi berasai lantang mimit ati, orang bukai ke sama gawa ba supermarket nya pun nyau udah abis mulai ke dirempu magang. Semina meh Sasha enggau ka ida ke dudi pulai malam nya. Udah sida tiga iya datai ba luar mua nya din, Shasha baka ke bisi ngiga utai ka ida palu nanya iya, Shasha, nama utai digiga dari tadi? Shasha pun lalu madah kunchi bilik seduai tinggal ba loker. Dak talu melut leka mata meh ninga kaban iya madah. Kunchi bilik seduai iya tinggal dalam loka. Nya, enti baka nya jampat seduai ngambi kunchi nya kin sebedau ayo gat nya nutup pintu besai mua nya lagi. Pama ayo nya udah nutup udah nutup pintu besai mua nya seduai enda ulih tama lagi pia ka uka ida. Ngasuh seduai ngambi kunchi bilik seduai lalu ngambi pichit ba dalam biak iya lalu disuruk disurungka iya ngagai mei. Nadai mayuh runding agi, seduai pen lalu belanda uduk ngeruman tama baru ke dalam mua nya lalu nuju pintu bilik ganti. Sebedau Mei enggau Shasha datai ba bilik ganti, seduai bisi ngerimas berimas enggau ayak gat. Nama bisi barang tinggal endo, pia ku aya guard nya nyapu seduai iya. Au aya, pia ku Shasha nyaut. Aya guard nya pan lalu seduai pan lalu neruska pelanda chauk anak chauk seduai. Aya guard nya tadi semina ngiling kepala seraya ketuchum meda ulah seduai iya sekaban. Maya seduai udah datai ba pintu bilik ganti. Mei enggau siapa-siapa lalu muka pintu bilik ganti nya. Maya pintu nya udah tebuka, dia mei enggau Sasha lalu perening pangan diri lalu ngenung enda lama seduai. Laban, seduai tesium ke bau wangi ke malih-alih nusuk idung seduai. Bau wangi ke disium seduai nya endang iya sebaka bau enggau. Wangi ke disium seduai ba belakang Tong Sampah lebuh dua iya ke muai sampah dulu tadi. Seduai iya sama ngasaika tubuh diri nyuga getara, bulu pegauk, bulu pala, bulu jari, bulu kaki anang enda ibuh disebut agi sigi udah terangkat. Laban, seduai iya nemu bau rengut ke disium seduai iya nya mai reti nama. Haa, tang nadai ku ngaum meh. Enti seduai iya enda ngambi kunchi rumah nya. Malam tu dini seduai iya ka tinduk. Nya aja ke dirunding seduai iya. Ka penda, Mei enggau Sasha tu pun lalu belanak nuju local seduai iya. Maya seduai ke udah datai ba local, seduai pun lalu berumah rumban muka muka local lalu ngambi kunchi bilik seduai. Udah kunchi bilik seduai ditemu, seduai pun lalu belanak baru nuju pintu bilik ganti. Benung seduai ke baru ka pansut ari bilik ganti. Seduai maya seduai ke belanda nya enda nemu nama kebuah. Seduai tu gagit ati ka merening ngagai cheremin ke ba belakang uhh kaunter cashier nombor empat iya nya kaunter ke dijaga meh sehari-hari nya tadi deh. Maya seduai ke merening ngagai cheremin nya. Seduai iya sama alu nyerauh naka iya penginga nginga. Nama meh utai ke ngasuh seduai iya nyerauh bangat nginga nya? Laban Mei enggau Sasha tu tadi meda ari cheremin iya bisi siku indu bebaju burak bebalut darah sereta kamah. Buak indu nya panjai sereta nutup mua iya. Bediri enda kebut-kebut. Lalu pala indu nya nunduk ke baru, nunduk ke tanah baka ke ka bejalai belubah-lubah. Mei enggau Sasa ke nyerauh naka pengingau nya seraya ke belawa naka penegal. Penegal naka pegebis tulang meh nya seduai ke belanda pansut ari uhh bilik ganti nya tadi, pintu nya tadi. Aya guard ke ninga seduai ke nyerauh lalu ngelawa mei enggau Sasa. Maya ayak gat ke meda seduai iya, iya lapor seduai dik pia ko ayak gat nya nyapa duai iya. Mei enggau Shasha tu tadi enda nyaut. Aa seduai ke belanda nya tadi alu nuju pintu bilik besai eh pintu mua eh pintu besai mua nya ba luar. Datai seduai ba luar seduai pun alu nyabek merap ka ida. Iya ke nganti sduai ba luar ari tadi. May enggau Shasha ke nyabak ke merap ka ida nya tadi alu nusi nama utai ke nyadi ba sduai ngasuh sduai nyerauh bangat ngemalat nya ba dalam din tadi. Udah May enggau Shasha bisi tawas mimit mua sduai iya, Dipeda ka ida, dia ka ida tu tadi alu mai seduai ngirup ba siti kedai ke enda jauh ari mua nya. Aya guard nya pun sama bisi dia sepengudah iya ke tembu bekunji ke pintu mua nya tadi. Laban seberat seberai mua nya agi bisi kedai makai ke agi buka deh. Dia meh. Sida iya empat alu ngirup dia. Maya sida ke ngirup dia diaya gat tu tadi nusi nama kebuah antu nya selalu ngayan kediri ba mua nya. Kenu ku aya gat nya bisi siku indu indun ke gawa nyadi cleaner. Kala gawa bemua nya, urung iya taun semilan belas semilan belas semilan puluh tujuh ke benama Suzi. Tang nasib Suzi tu enda manah. Bisi sekali, benung iya ke bejalai ari rumah sewa iya ke enda jauh ari mua nya. Dia deh. Bisi siti kerita ke benung ngelaju lalu ngelantak, tudah Suzy. Betul-betul ba area lampu isyarat depan mua nya sekali-kali. Mulai ari sehari nya, mayuh orang ke baru-baru gawa tu kena kachau hantu niang Suzy tu tadi. Penyelai iya, hantu niang Suzy tu enda kala ngachau tauka enda kala ngayanka diri ba orang ke udah gawa udah lama gawa ba mua nya. Kenu kuayak ga tu tu ko kenu kuayak ga tu tadi nusi. Iya semina beduan orang ke baru gawa. Tang taja pia enda semua orang ke baru ga dikachau antu niang Suzi tu tadi. Jadi ka ida mega kala dikeduan antu niang Suzi tu suba ba urung iya taun dua ribu dua lebuh maya iya ke baru gawa ba supermarket nya. Tang utai nya semina nyadi sekali aja ba ka Ida. Ko ka Ida madah ke Suzy enggau eh ko ka Ida madah ke Mei enggau Sasha. Nyadi ka Ida tu tadi minta cuti tiga hari ke Mei enggau Sasha laban ka Ida tu endang bejangka ke Mei enggau Sasha tu sigi sakit. Endang iya amat sangka ka Ida tu tadi. Hari siti Mei enggau Sasha madah ke deda empu sakit chelap angat. Lebuh maya seduai masuk gawa baru sepengudah ke cuti sakit nya, nadai agi Entu Nia Suzy tu ngachau seduai iya start ari sehari nya. Nyadi, sepengelama May enggau Sasha ke gawa dia, sepengelama tujuh bulan seduai ke gawa ba supermarket nya, sebedau seduai ke badu laban May enggau Sasha ke bulih kereja pengawa ke manah agi. Nyadi nadai agi ga antu nya ngayan ke diri ba seduai iya agi. Nyadi cerita kitai ke sekali tu abis naka tu. Aaa ila kitai deka betemu baru enggau cerita ke bukai au. Nyadi selamat malam. Aaa nya aja ari aku. Bye bye.